Hello, hi. Tutan cu zei kong dah kan i hrawm hna lai ti si ahcun Pu Hlur Hmung a tuanbia kan i hrawm ṭhan hna lai i Pu Hlur Hmung timi a tuanbia kha kan Chinmi hruaitu hna lakah zohchunh awk tlakmi pasal ṭha Pu Hlur Hmung a tuanbia kha tutan ah kan vun i hrawm ṭhan hna lai ti kha pakhatnak bik ah vun sawm kan duhmi hna a si. Hi Pu Hlur Hmung cu Lumbangmi Pu Neih Vawm le Pi Zum Bawi i an fapa upa bik a si i thongkhat zariat sawmkua kum nga October niriat ah lungbang ah a chuak ti si. Thongkhat zakua kum sarih kum ah a pa nih a rak thih tak i thongkhat zakua kum hleihnih kum ah Falam sianginn in Kawlca tang sarih a awngmi a si ti si. A pa a thih lio ahcun mi uk rian Pu Khuang Bik nih a ṭuan chung i cucu amah nih a vun ṭuan dih hnu Pu Khuang Bik nih a vun ṭuan dih hnuah khan amah kum kum hlei kua a hung tlin cang caah cucu amah nih cun ram uk Rian cu a hun chan ti si. Cucu thongkhat zakua kum hleili June thla in amah nih cun a hun ṭuan i a ukmi khua cu khua kul le khua hnih a si ti kha a si. I Mirang cozah nih German raldoh lio i rianṭuantu dingah Chinmi pa vialte France ram ah kal dih an kal dih lai tiah order an chuah ti si. A cheu nih cun an ṭih i an thin a phang ngaingai. Asinain anih cu sianginn a kaimi, knowledge a ngei ciami a si caah vawleipi kong a thei hngal deuhmi a si caah khan anih cu thinphannak zeihmanh ngei lo tein kal duhnak thinlung kha a ngei ti si. I a kuttang khuabawi hna he khan an i ton tikah an rak i ceih an rak i ceih i cu kal a duhmi minung hi an vun i sawm tik hna ahhin minung zuthum leng fai an si ti kha si. Hi Falam sizung ahhin thi i cheknak te hna kha a um ve hmasa caah thi te hna an vun i chek tik ahkhan minung za le sawm nga le pahnih lawnglawng hi an vun cohlan hna ti si. I cu hnu cun thongkhat zakua kum hleisarih October ni hleisarih ni ah Rangoon an phan i Tinbo in Kolkata an vun phan i cu hnu ah Yatha he Bombay kha an vun phan ti si. Cun Tinbo in Malta tikulh an vun phan i cu hnu ah France ram ah an va kal ti si. Hi cuka ah cun Paris buhe ah an phan i i raltuknak hmun he aa naihnak ramlak ah rian an ṭuan ti si. Ni sawm sarih le pariat hi Burma Labour Company an si i Indian Expeditionary Force A ah Chin ralkap hruaitu Havida A ṭuan i raldohnak ca a herhmi rian paohpaoh kha an ṭuanter hna ti si. I raltuknak hmun ah an rak um cio i Kawl nih Mirang acozah an rak bawmhmi hna miphun pakhat an si tiin an purhdah hna ruangah England siangpahrang King George a voi nganak nih a auh i Cu hnu ahcun London khuapi ah ni hleikhat an caam ti a si. Cu hna pawl minung sawm sarih le pariat Burma mi pawl cu i cu hnu ah thongkhat le kum hleiriat November ni hleikhat ni ah vawleicung pumpi vawlei ralpi pakhatnak cu remnak an hun tuah ruangah a dai i cu hnu ahcun Pu Hlur Hmung le a hawi le Cu thongkhat cu kua kum hlei kua January ni kua ni ah France ram in Kawlram ah an rak kir ṭhan, an rak tlung ṭhan ti si. Hi February ni kul le naruk ni ah Rangoon an phan i cu hnu ah cun Sagaing ah an lan ti si. Hi Sagaing mangki nih Chin ralkap hna Mirang cozah nan kan ṭanpi ruangah ral cu kan tei khawh atu ahcun Chin Army kan tuahpiak hna lai tiah a ti i a lut duhmi lut ko uh tiah an ti hna i cu hnu ahcun a tuahpiak taktak hna i Pu Hlur Hmung zong cu na luhka in senthum kan pek colh lai a ti nain anih cu Khualaram miphun zawnruahnak a ngeih ruangah cu rian cu a cohlang duh lo ti si.

ATM medal le meithal thalphir an pek ṭhan ti si. Cun King George nih Silva Jubilee philhlonak sir ṭazeih zong a pek ti si. Cun thongkhat zakua kum sawmli le kum hnih kum ah HNC Stevenson hruainak in Japan ral khamnak caah zangiat le Ngawn ram chungah home guard kha khua kul le khua hnih ah Major Manning he an tuah ti si. Hi mah hnu ahcun mah guard nih khan Runva le cun mitta i i tonnak in Falam le Tidim ramri tiang kha an hun kham hna i cuticun Mirang cozah kha an bawmh i hriamnam zenthong zong kha tampi an chuahpiak hna ti si. I lampi in an bawh hna i raltuknak zong kha a um caah cupan ralkap zong kha tam nawnpi an rak thah hna an thi ti si. I cupan cu Falam tiang an rak phanh cang caah Mirang hnu zulh in Khampol tiang uh, sorry hika zawn hi pronoun san ka vun palh i Chomphal ti si Chomphal tiang an phan ti si. Cu hnu ah cun Phaisat khua ah Japan nih an tlaih i cucu Tidim ah Chen Aneda sinah an kuat ti si. i can ti duhnak cu kaa hin general Anada sinah an kua ti si. Cu hnu ahcun Pu Sung Vom nih holhlettu Yokchoshin timi Japan ralbawipa kha ṭha tein a vun nawlpiak caah a luat ṭhan ee ti si. I cuti cun an luat caah phaisa zong kha thongkhat an liamter ti si. I capan ral a vun beih hnuah Morang an rak luh ṭhan tikah Yokchoshin an timi pa cu an tlaih i cu lio ahcun Pu Hlur Hmung nih a bawmh i a luatter ti si. I hika hen a fawinak chim ahcun Pu Sung Vom nih holhlettu Yokchaw Shin kha ṭha tein a nawlpiak i an tlaihmi pa kha tidim pa an tlaihmi pa kha a nawlpiak i cu hnuah cun an luatter i cucu an luatter ruang zongah cun phaisa thongkhat kha hlanlio phaisa thongkhat jet thongkhat kha an rak liamter i cu hnuah cun Japan ral a vun daih hnuah Murang an rak luh ṭhan tikah Yokchaw Shin timi pa Cucu i sungvum holhlettu pa zong cu an vun tlaih tikah cucu pa cu Pu Hlur Hmung nih cun a rak luatter ve ti kha si. I thongkhat zukua sawmli kum nga kum hnu in i run tiva nichuahlei kap zaniat le ngawn le tapawng le cun Lunghau khua sawmnga le paruk kha Mirang cozah nih anmah kha a ukter hna ti si. Cu hnu ah thongkhat zakua sawmli kumruk hrawnghrang March thla hrawnghrang ah hin Pinlong Conference a voikhatnak ah siseh cun thongkhat zakua sawmli kum sarih February na hlei hnih i tuahmi Pinlong Conference zong ah khan a voi hnihnak ah siseh cucu ahcun a kal ve i chinmi aiawh in pinlung sachoh minsen thut zong kha a rak thut ve ti si. Hi thongkhat zakua sawmli kum sarih March ni sarih ni ah Falam ah mizapi i tonnak a tuah i pinlung sachoh khuakhan lairelnak kong kha a chimh hna ti si. Hi cu hnu ahcun thongkhat zakua sawmli kum sarih December ni sawmthum ni ah khan BEM timi medal a hmuh ṭhan ti si. Cu hnu ahcun Falam zipeng U Ting Mawng nih a rianṭuannak cungah lawmhpinak laksawng meithal zong kha a rak pek ti si. Cu hnu ahcun thongkhat zakua sawmli kum riat January nili ni ah Kawlram luatnak kan hun hmuhnak lawmhnak puai zongah amah cu a va kal ve i a hnu bik Mirang siangpahrang Rengkun in a chuak i sangphawlawng a umnak tiang zong kha tinbaw a umnak tiang zong kha amah nih cun Pu Hlur Hmung nih cun a hoi thlah ti si. Hi cu hnuah thongkhat zali thongkhat zakua sawmli kum riat February na hlei kua in ni kul tiang Falama Chin National Conference timi Chin miphun pumhnak a um i cuka zongah cun a va kai ve a va kal ve ti kha si. Cu hnuah thongkhat Zakua sawmli kum kua January thla Vuancicheu unu le unu cu a ṭapeh pawl he khan Kalay in mawṭaw he lungpang ah an rak kai i an rak riak ti si. I amah nih cun mawṭaw lam kha a awn lo caah rang in a va don ti si. I cu ah cun a thlah lai zong kha rang in a va thlah ti kha si. Hi cu lio ah Falam tiang mawṭaw a phan rih lo i amah cu thongkhat zakua sawmli kum kua April thla tiang ramuk bawi rian kha a rak ṭuan ti si. Hi cu lio ah thongkhat zakua sawmli kum kua June thla tiang MP rian cu a ṭuan ti si amah cu. Hi amah MP rian a ṭuan chungah hin thongkhat zakua sawm li kum ruk March thla Zaniat Rural Uplift Society kha an rak tuah i cu hnuah thongkhat zakua sawm li kum kua May thla ni kua ah Lumbang Council Zaniat Sakal No One ah chairman an rak thi in ṭhan ti kha si. Hi cu lio ahcun minung Zanga le sawmruk le panga hruai in runva in Falam tiang kha motor lampi kha an caw ti si. Hi cu hnu ah thongkhat zakua sawm nga kum nga, thongkhat zakua sawm nga kum nga ah Lumbang sizung zong kha an vun tuah i cu hnu ah thongkhat zakua sawm nga kum kua kum ah Lumbang kha Myohne khuai zong ah khan acozah nih an hun chiah ṭhan hna ti kha si. Cu hnu ah thongkhat zukua sawmli kum ruk ah sianglai-run sianginn kha an rak tuahpiak hna ti si. Cu hnu ah cun thongkhat zukua sawmnga kum sarih January thla zong ah khan Kawlram Tamra nih Wanajo ṭhiamṭhiam nih khan medal a pek ṭhan ti kha a si. Hi cu hnuah cun thongkhat cu kua sawm sarih le kum li March thla tiangin ramrian cu a vun ṭuan i cu hnuah cun vanchiat ah rilphin zawtnak a ngei i Falam sizung ah saupi ai thlop nain a dam hlei lo caah thongkhat cu kua sawm sarih kum li kum June thla ni kul le naruk ni ah vawlei nunnak in a nunnak a dih ti si i a vawlei nunnak kha a liam ti kha si. Hi cucu Pu Hlur Hmung a tuanbia cu si. Hi a rianṭuannak vialte hi amah MP a vun ṭuan hnu in khika ah khin Falam hrawnghrang, Cunzaniat hrawnghrang ti bantuk, uh, Tapawng hrawnghrang ti bantuk i a fawinak cun Falam peng vialte a sersiamtu cu Pu Hlur Hmung a si ti ti khawh a si. Hika ah hin philh awk a ṭha lomi Laimi nih kan pa, kan pu tiah a hnu a keneh a tuanbia philh lonak ding ca ca an hun ṭialmi kha hika zawn hin kan vun rel i kan vun i sharemi kha a si. Hika zawn ah hin a ran khawh chung rang in hika hin kan vun chim caah hin hi hi ca hi a ṭha taktakmi a si i a hnu zong ah khan a video kha rak ngai ṭhan lengmang te a si law, hi a rang nawl in kan vun chim caah voikhat ngaih ah kan i fiang lo kho men. Asinain Pu Hlur Hmung timi cu Laimi ah kan pa, Lairam a sersiamtu minung pakhat a si ve ti zong kha ka han kan philh lo ding ah a biapi tuk ti kha. Ka hin vun nolh ṭhan ka duhmi si. Asi ahcun ka zong kan YouTube ah hin Laimi kan thawhkehnak kan tuanbia vialte siseh, cun kan nunphung kan holh le kan caah pehtlai in video kan rak chiah lengmang nak, kan rak tar lengmang nak si. Aruang cu chanthar mino tampi nih Laimi kan thawhkehnak, kan nunphung le kan holh le kan ca he ṭhanchoter ve usilaw fawi tein thei hngal ve usih. Kan tuanbia vialte ṭha tein thei ve hna usih ti ruahchannak he ka han video kan tuahmi si. Uarpun isi cun kan YouTube kar kan leng lengmang lo subscribe rak tuah ve lengmang. Cun kan video zong share piak khawh asi. Hika hen a donghnak bik ah subscribe tuahmi vialte nan dihlak cung zong a lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan video kha rak kan leng lengmang ve u, rak zoh ve lengmang u. Laimi kan ṭhanchonak kan holh le kan nunphung kan ca kan kirhkamhnak a si ti kha kaan rak philh hlah u sih ti kha donghnak bik ah sawm kan duhmi hna sin hnu video tu an i tong ṭhan te hna lai ba.